Bullet wangu ari kuti ka pane nyaya iri kunetsa imimi muri kunzi pane munhu wamuri kutaura naye akanzi darling
pafoni eh endezvi one every day almost every day maane two days muchizvi saka inini manje ndangoturwa nyaya dzacho kuti ndiite zvecounseling nahatisi vecounseling mdara but gadzirisai unhu wenyu mdara maamunokuringoizwa munhu wangu nyaya iri panapa iri simple inini izi ndakaita plan dai ndakakuudza the arrangement is toda kwaitira surprise vanotaura navo vedarling avo idarling media house vanotora maphotos mavideos vanogona kuenda online muchiti saka zvandoda kuitira pabirthday rava alast time pavakaroorwa penda kanotora umwe mukomana ayo akatora maphotos akati arasa hatina footage izvozvo saka vedarling manje vari reliable saka ndiri kuda kuvashedza here surprise uchatowana unenge wakapfeka hembe dzavo dzavanzi darling crew o darling yazvimbisa sakaona mazuva ese ndiri kungorohwa negogo rakana takarara ine zino ndakatoisiwa nyama fo ndikatovhunduka ende kaona mupregnant mune wani ndozvi zvakatondirovesa nehana ndikati ii nyaya inozonetsa aiwa idarling media house vapana vanorova mishini makamera Oh, saka
zvekuti kana ida kutostreamirwa live pafacebook wanotosota ndo ipapo pandiri kutoziva vachenge vatoita vachitosima live oh. eh, saka ndoda kumushamisa isurprise ka saka mama invaita wamwe yese ri kumusha vanhu vese vekumusha ndoda kuvasurprise futi chandongoita ngotumira mari ndango ende chikunakidza vakomana vamapayment avo areasonable unogona kutoita Materms and conditions yekubhadhara. Okay, okay. What sense are you? Telling me dear. Oh, quality over.
Kamuverwa chinhu chinonzi 4K. Vamusadaro.
Kana imhando yepamusoro. 4K inogona kutora zongororo riri mugomo. Kutonda kurunza panapa. Ziso resvosve.
Rinobuda ziso resvosve. Unyatsona svosve rakanzokora. Vamusadaro.
Itirowa netelling me dear. Kune nharo
ende chandakazofarira vane kaye kanombororoka ka.

varambe vakatsamwa vozozvoda kuswata isurprise oh, saka nyama ndoramba ichidwa yakawanda ngazvipere ini ndikuudza kudai oh. eh. saka iri bho aiwa uchazviodera ndichatovaudza kuti daring wacho yeka ndimainini kuti zvinyatsoita kaimpactira eh. eh. lazvakomba vacho idaring vaura kuti ipapo chaivo vakafanisa vanogona kuigirei mvura otenga kana mvura wakakupai oh. nemari yavo
ozokunyora ichikwereti oh.
zvanaka kuti ndinoda kuchata amvura handichate right makuya nemvura uku ndichibhadhara makamera ah! saka wari right inonzi darling media darling media ka Apa pane muchinda anobata kamera ari ikoko anonzi darling. Anonzi darling saka yaakuru manje. Ko patikito wariwe. Hauna paunoashaya. Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp idzo dzidzi. Vane business account. Ne YouTube. Iwe social media yese wakabata. Oh, eh, ndo vane social vacho.
saka mudhara ka mandimboira kuoza ah, mumba umho dzandiri kopindawo zvangu but ana yangu yanga ari parutivi chakuro nditodzokera kumusha zvangu weekend iyoyi homu weekend imo usataurizve wapinda imo ndi kumwe hauna hana utauri unobva waenda kumusha unosenza wakubva kumusha abatisepuraifira kubasa wako yekuti uchibva kuguruhonzi kumusha hati matisepuraise chinyara since mangotaura kuti ndikupiwa nyama yakawanda haisi problem ini ndakuyezi ndichikuziva mazheti angu ari kuona mabva mageza iri kubasa unenge uri kunhu wadiki taenda unogeza watoja kugeza aiwa haunodakatoshanda masinzika vaje vedhalika vave vachinhuirira pefim uchanyadzisa iwe nemasimba ako aiwa munodipa kabhachi kaekae orit